Ene de topon. Awa, ene de topon. Salam Mehriban toponyň muşdaklary, şeýle-de Murat Molla muşdaklary. Elbetde de bu sentýabr aýynyň kim aýdymçy birinji ýyl aldy, kimiň aýdymy çykdy, kimiň klibi çykdy. Şo zatlary bilmek üçin ine Ada Productionda Beki dädem bilen topan ýazgyda. Bir zady belläp geçeliň Ada Productionda Ataşyň doglan güni eken. Doglan günüň gutly bolsun Ada. Hawa agam ýaşyň uzak bolsun ine topanda iki hekka anam. Nowko.
Baş salyňmy baş salyňmy. Hawa onda näme tomaşa edip başlaýasmy. Ýör. Dymyk. Dymyk. Eý. Öý, geläý-dä, nirä barýaň-aý? Dymyk diýdiň aýnaly raşşak. Aýdymyň ady Dymyk-how. Wiý. Aýdymyň ady Dymyk. Öýe gaý, ýok, öýe gaýdyma. Şo, şo teýpde-de bilýän Dymyk, Dymyk, Mekan MB. A, Mekan MB. Dymyk, olam awa muşdaklarynyň ses bermeginde top onda on jorna mynasyp bolupdyr. On jorna. Dymyk. Özem birinji gezek gatnaşýar dämi? Birinji gezek-ow.
Tüweleme, on jorna. Tiktokda-da iş ýer-de ol. Berekella, berekella.

Tutuk, bar ýurtlaryň kyn kepyt.
Bagşy joşa gelse döreder bir saz. Şahyr joşa gelse döreder dessan. Ene ýüregi dek ýürek tapylmaz. Sebäbi ene öz mährinden döredýär ynsan. Elbetde, sentýabr aýynda hormatly maşaçylarymyz siziň ses bermegiňizde Şamyrat Orazow eje hakda aýdym aýdypdyr.

diýseň men näme etmeli? Ýör gideli, aýdymyň ady Mähri, topony 8-nji orny. Ey, men bir hileki oýnaýan ýaly boldum aý şu gün. Ýör diýä Mähri.
Mähri Pirgulyýewami?
Aýdymam daş, sebäbi näme üçin bilýäňmi? Aha. Mähri aýtdy. Elbetde, o Mähri Pirgulyýewa. Klibem daş. Nätdi, kim düşüripdir?
Şat klip ýene-de. Şat klip. Bä, şeýdýär ýaryn ol, näme üçin?
Olar näme tomaşa edýär, sekizinji orunda. Siziň ses bermegiňizde.

Tik tok instagram imo hemme taraplaýyn ýöreýär bul aýdym. Eýýäm tüweleme ýöräp ýör. Meň pikirimçe gyzlarada oglanlarda gerek aýdym dynç alýas. O söýgülisi bilen uruşýara bileň şonda gerek dynç alýar. Gurbaş Ataýew Selbi Tuwakgylyjowa dynç alýas. Ýedinji orunda.
Ýedinji orunda aýtda şony. Ýedi.

Bizar etdi. Aýdaş o bulan maýda näme bulanýaň? Näme bulanýaň?
Bulanjak. Ýok, bulanjak bolsaň bar gitde söhbet bilen Sabyň aýdymy diňle. Bulanma diýip täze aýdym çykartdyr. Näet. Bulanma. Kameraly şeýle bulan bulanma.
Kim aýdýar diýdiň? Söhbet Jumaýew Sap.
Ba. Awa, olam toponymyzda näme näçinji ýerde? Näçe?
Alty alty. Altynjy orunda. Alty. Berekella Söhbet Jumaýew Sap. Sap.
Altynjy orunda.
Tomaşa ediň.

Ine täzelik. Ine täzelik. Ýa täzelik-ä. Kiçgeje çagajyklar.
Ýo ýa dünýäde şular. Kiçgeje çagajyklar Kemal bilen Jerenjan. Ikisem jigilem meň. Pasty jigilem bolýar dary. Tüweleme. Klip çykarýarlar ýöne toponyň onlugyna düşüp bilenokdylar. Indi düşdüler.
Indi tüweleme göz degmesin. Ejesi kakasy gowy seredýär, gowy üns berýär. Türk aýdymlary bilen dowam edýärler. Türkmenem çykarýarlar. Tüweleme öňräk bir kliplerinde türk aýdym aýtdylar. Şo bagşyň özem şo Kemal bilen Jereni at mesledi goýupdyr. Men siziň aýdymyňyzy haladym diýip. Awa esasan bilýäňmi?
Ýöne her sapar klip düşüren bir zada üns berýäňmi? Näme bolýar? Şolaň klibini kim düşürýär? Mergen klip. Mergen klip. Nerede koşa düşüreni bile. Mergen klip.
Gaty gowy bolupdyr Agamjan. Dogry maýda. Kaçyn kurasy aýdymyň ady Kemal Jeren türk aýdym Aman bize nasip bolar inşalla Boýnada posnada bin maşalla Boldy boldy boldy Top onumyzyň bäşinji orunda.

Indi Aýça klibi bar, aş klibi nädip çökdüler bilýäňmi? Karoç Esbiter gelýä. Nirä?
Art studia gelýä, Art Productiona barýa. Barýa. Karoç bir aýdym çykardy, dawaý şuňa klip edeli diýýä. Esbiter aslam şon ýaly baragana ýa baryp dawaý klip düşürelim diýýä. Göni şeý diýipdir baran. Onam klip düşürýäler bular. Ýok klip düşürenoklar, aýdym diňleýäler. Aýdym diňleýäler, üýşüp döwje dawaly diňleýäler, görseler gowy aýdym. Spokoýnaja. Görseler gowy aýdym diýip. Esbiter aýdym işlerde gowy däl omaý. Spokoýno žre, öňküä çalt çaltdan däl. Çepe saga zat dälle, spokoýno žre bary, espiter bary. Ine şony aljak. Näçinji orun?
Olam dördünji orunda topanda. Dördünji. Muşdaklar gowy. Tomus edelle, göreli göresim gelýä. Tomus edýäs. Hawa, gül. Espiter.
Men öjügimden bary, güýzeye sen ýary, ýary. Seni tapamok sen hani Sende yok hiç mani Mani Sende yok hiç mani
Öňler bir aýda üç klip işleýärdi. Indi bir aýda bir klip işleýär. Amalia Zehin. Olam gün topa düşýär. Ananaý.
Ananaý. Hawa. Muşdaklarynyň ses bermeginde özüm hem muşdag Amaliýaň. Dogrymy aýdaýyn? Özüm hem ses berdim şol aýdyma. Üçünji orunda, Amalia Zehin. Näçe ses berdim diýen ses berem a. Ses berdim.
Şu wagt gördük a üçünji ýerdigini. E goý a ses berdim.
Üçünji orunda. Näme? Näçe ses berjek? Üçünji orunda.
Görüň a klibi. E gördüm gyňaçyl zatly owadan klip bolupdyr. Sazy nähilli?
Sazy arabiski.
Arabiski sazy.

Jan dogan ýaňy aýtdym men. Aýdaý özüň diýen Azat Dönmezow bilen aýdaý özüň Azat Dönmezow bilen. Tik toga iş beren ýörite tik tok üçin çykarylan aýdym ýaly ol Melegim. Gürlemek ýerim däl dogrym aý. Aýdymam gowy.
Sazam gowy. Klibem gowy. Aýdymçam gowy.
Repem gowy. Klibem gowow. Artdy şutda ýenede. Dwa.
Ikinji orunda. Ikinji orunda. Azat Dönmezow aýdaý özüň. Tomaş ediň.

Meleğim, sensiň meleğim, dilegim, Alladan dilegim.
Bu aýdym prosto, söz ýok. Hiç ýeli.
Elbetde çölüň orta arasynda maşynyň benzini gutaranam bolsa şul aýdymy diňleseň benziniň baýaly ylgap gaýdasyň gelýär. Gün açyl näl nastreniýede bolaý. Kapaut ýok. Näl nastr gün açylýar. Aýdymçy, artist, şoumen, hemme zat Myrat Molla. Älki ses bermediň ýapjak bolýaň gerek şu wagt. Äl ýöne näme üçin Amalia ses berdiň Myrada ses bermädiňä onda. Myrada da ses berdim.
Taýda Myrada berip bolýar. Myrada berip bolýar. Şu gezek men Amalia berdim. Dogrymy aýdaýyn men. Syrýozny, ak ýürekden aýdýan. Gowy açylyş bar.
Myrat Molla birinji orunda. Täze ýüz. Hawa, Karwilla DJ sazyn ýazan. Karwilla. Bilýän, şeýleräk-de Karwilla seredýän bol. Elmydama şeýdesiň gelip dur. Näme aýdymdan aýtda Aşgabatda ýör aýlanaly Aşgabatda.

Klip meýgirlamyzada nesip etsin Allajan Oskar almagam Oskar. Karoçim indi şular ýalak tüweleme Hawa topamyzam şullyk bilen jemleýäs birinji orunda Myrat Molla Täze ýüz Karwilla Mergen klip Tomaşa edeliň Hawa tomaşa edeliň Ýöne birje birje dur Sowgatlar baryp gowşurýandyr Sowgatlar baryp gowşurýandyr Hawa häzir görersiňiz Siz paka klibi görüň biz oňa çenli sowgat gowşuraýlyň Saklap baralyň
Tomaşa edeliň.